U llum xtaqna illi nwasslulkom daqsxejn informazzjoni siewja speċjalment għal dawk in-nies li wara l-Milied bħalma għamilna aħna jilgħeġu tajjeb b'ilsienhom barra jsibu l-ħin biex imorru btala. Moħħkom hemm. Qasira jew twila.
Moħħkom hemm.
Għax mhux f'kull pajjiż tista' tagħmel l-istess affarijiet li tagħmel hawn. Eżempju, nibdew mm. chewing gum. Għaw Malta ma jġri xej. Ek tmur Singapore bit chewing gum u jaqbduk teħel multa multul. U jekk jaqbduk tibiħaw, inti jissek daqs li kol tibiħ id-droga daqsek gravi f'Singapore. Vera, mort ħajjin.
Imbat, jekk sejrin eh, postijiet musulmani, musulmani, tipo qed ngħidu Saudi Arabia jew l-Iran, oqogħdu daqsxejn attenti jekk intom nisa Idejkom ma jistgħux jidhru, saqajkom ma jistgħux jidhru u raskom trid tkun dejjem mgħottija x'inkella jiġbrukom u jien naħseb ħabs is-Saudi Arabia mhux mill-isbaħ, eh? Hmm. Issa, il-Ġermanja jekk tieqaf bla petrol u jaqbdek il-pulizija iwaħlu jilek għax huwa legali u responsabbli li tieqaf fitri bla petrol. Għafżaw ir-ron għax
u l-oħti.
Xaġor ma tistax tagħmel l-Oman, Pakistan, l-Emirati Għarab, insomma hemm lista sħiħa hija li tintreda fil-pubbliku. Ġifieri jekk tkun qiegħed Dubai u tara tkun xi post vera sabiħ romantiku, tintredawx. Ejja ra jiġbruk. Insomma, hekk tapprezza issa jekk humiex eżatti jew mhux eżatti imma tapprezza X'ġenna ta' pajjiż ngħixu fih. Għala bib eh? imma imma sabiħ. U kan ngħidilkom kemm aħna majjali permezz ta' ħorni.
Jina ħoni! U l-lum ġejta unek biex naraw kapolavur ġewwa San Pawl il-Bahar Din il-ħofra ilha hawn tliet xhur nies, tliet xhur! Mhijiex biss ħofra imma saret monument nazzjonali! It-turisti dalwaqt jibdew jiġu hawn għax jaħsbuh xi sit arkeologu. Ara, infatti, hawn stop biex tieqaf u tammira din il-ġawhra. Kemm il-karozza għandha bżonn titlef tajer sakemm jittieħdu l-passi? Kemm il-mutur tad-delivery għandhom bżonn jisparixxu fl-abbissi qisha xi Bermuda Triangle ta' San Pawl il-Baħar, eh? Kunsill Lokali San Pawl il-Baħar, nitlobkom tqumu naqra mir-raqda ta' hi għax jien għadni nqum u diġà qiegħed nitpaqpaq! Jaħasra, il-kesħa u ilma f'ilma ġejt! In-nies qaluli lilhom jibgħatulkom tliet xhur biex taraw x'ħa tagħmlu fuq din it-toqba. Jaħasra, jekk ma twiġbuhomx tal-inqas ħallu tabella, Beware of sudden drop, complimentary tyres not included! Fare! Fare! SOS! Fittxu sewwa qabel din il-ħofra tikber daqs il-maqluba jew għar il-Grand Canyon u tikkaġuna xi inċident ikraħ. Insomma, m'għandniex St. Peter's Pool, ikonna St. Paul's Pool! Wankaw naqra l-fuq, naħseb hawn naqra bżonn dawra x'taħsbu.
U jekk taraw ma jalati, ebatunna fuq il-WhatsApp nabbeħ li nikxfulkom il-borok. Nikluduhom ukoll.
U mill-lum, sinjuri, biex nipruvaw nresqukom lej triq tajba jibdew il-lezzjonijiet ta' Zoblu Garax. Wieħed mill-aqwa instructor. Jena learner.
Sorry, learners li għadna Malta. Ejja, tijil l-linja ent. Aw, aw. Aw, ġen, ħanaqta għax edin live fuq il-net, ta? Wan naħna.
Tnejt konu għax ġeli rajtu l-program. Isma jek taħsel il-fnik bil-perfum. Ek jihdu għos bil-perfum, dox marini, all right? Love you, ciao. Tista' tkellem ma naqra biktar kawtela ja ħasra. U jiena fuq kollox jiena t-tfajla tiegħi nurija kemm inħobba bemili, bil-moħħ kif naġġexxi, all right? Aw, l-Alla jistja kif inni armata! X'rajt?
Karozza, għaddi karozza armata ħanżiera bħal. Issa di fejn qiegħda? Eħ, l-ewwel lezzjoni, tiġini tard la tiġi hawn, nikkel lula wiċċ għax jiena noqgħod oqtolni u jiġini xi ħadd tard għall-eżra, x'inkollox back to back ikolli.

Ħa mmur għax għandu l-leżen. Int meċ li Jennifer biss ħajder. Xenu, mor mhux għad nifmek.
U dak kien shooter, sinjur nisperaw li ħattu pjaċir tarawna. Jek li għakkom kif ħames minuti minn ħajjitkom. Ujja, l-menu ħames minuti, l-ħadabba rajt il-Big Brother ħċisa tajun nofs, narawkom.